Abagusii baminto, bakwanire mbuya more, nabo tore naende twachire aiga, rinde koranoga abere atato tokwananie tomanyane, na gokonyana nchera eyemo gose eyende, bono nabo. Toroche ng'a omoraai naro obwate omoyo kabisa, omoyo bw'ogokonya abasani, abanyankero baito ba gusii, ase eng'encho y'endamwamu na endigitani kwanyora ng'a abande baminto, nigo tokona komotinga chisegi buna namotegererete buna akwanete. Ekero bakwanete nomoichano omonene, ng'a tokomorwania ekero atagete gotema kobeka abanyangero baito isiko aria ase embeo, erinde bamanywe bakonyeke, nkoigwete ng'a abande mbare konya batigire omosiki, konya batigire kobugia omosiki ekiagera toikobarageria. korende omoraai Samueli okemwa, goetera ase omoyo abwate bw'okonya abanamosike baito ba Gusii, baikere abanto abange iga risiko, akabanga omoroberio onde naende atana korengereria omoroberio bw'ogokonya. abasani bagusii nabarabwo bamanyekane, gose baonie omosiki obo ase enchera y'ekerero, ekiagera ebinto biachenchirie, ebinto biachenchirie, chingaki chio kooni chikombaki tinchiaete, na echisidi. Bono iga omosiki iga okooniwa online. Bono iga ase abaminto baria mobwate endigitani na ebitina na endamwamu, genda moire magoro make ekiagera ng'ai mwarenge, kero abasani aba baganetie obokonyi bwokomanyekana isiko aaria ng'ai mwarenge motare kobakonya. Igo kabwate omoyo bwogokonya. Abana baminto bagenderere ase enchera y'okemosiki, moe ribaga, gose onye kobwate semi ende eng'ao enchera orabakonye nabo arabwo bekonye, nabo ogototebia. Lakini ere kabwate omoyo bwaa bwekura kuriri iga, origie rikabese, obekire estudio igaa aria naroche korokwa Harmonize, Harmony, Harmony Studios. eki negento ekiya, buna mwegoera esaga aria nabo agateba ng'a abasani noe oikorigereria ebese bakoe gotera ewikendi engima amatuko atato, na ebese enke mono etabakonye bekonye. Korende egento eke bagokora bono, bagocha babugia omosiki aria live kabisa begokia chinsa isato chioka. barosirie esukari basoere nyomba. Iga abaminto abagusii, tiga tokeyie endamwamu, endamwamu na egento ekebe gekogera ntogenderera. naende buna nagotebera omorai Samuel okemwa buna aye esa aria buna aerire amang'ana aria kabisa, gose korigereria ebisaku binde, omosiki obo ogendereire. ase eng'encho babwate obomo buna bono abagere nabwo are akwanire aria, nocha abagere bamenyete omoino aria, buna bakobugia omosiki, omosiki obo ochire international. Ase eng'encho bakobwaterana na gokonya abasani babo kogenderera. Igo enchera ende kereo era yaikire ya ebinto gose online. Eye nengaki engiya abasani bakonyara gwekonya ekiagera naende bwebuyende ng'a nabo ekonyarekana ng'a yachire amang'ana omosiki omo online naende asirire. So for now ase eng'encho engaki nere eye tiga abasani bayewu ribaga baikere abanto abange onye ne chiendorsement banyore, onye ne chishow banyore ekiagera abange mbanyakonyora show. Eye live show nenchera enene bagoikeira abanto abange ase engaki enke. Igo oyobwate omoyo buna Samuel Okemwa tiga akore emeremo, naende abande onye moroche ng'a eidea eyio nengiya lakini ase eng'encho omonto mwaechakire. bono mosinyire naki akogendereria eidea eyio yakinire, ekiagera eidea yaye engaki yaye nere eyio. Koroche ng'a naye nonyare gokonya chirindi, naye nabo okoigora estudio yago, naye orangerie abasani abwo bache egari obaakane. Igo enchera ende toise gotwara chisponsa buna samuel okemwa, isano gosii. Abasani baria bakonyora eplatform, kera rituko rie ewiki bacha aria bakomosiki live, banyora kende basoera nyomba igo enchera ende kwabanyorire na income. Igo ndamwamete ringiya, endamwamu ndatake korora neri ng'a tokwamererani kobaa chishow, tokwamererani kobaa chishow, tokwamererani kobachangera, tokwamereri kwamererani kobaa chiendorsement. Abanto baria mbabwate ebiasara, tokoamererani koadvertise ebiasara goetera ase bare. Eyio nere endamwamu yoka ndatake korora, endamwamu yokoamererani gosuguma omosiki ogusii eh, ntware abanto babwate chisitudio buna samuel okomwa chitudio isano gose ikomi, abasani baria bakonyora chievent kera rituko live. naende baramanyekane mono, bakonyeke. egento kende ndagani korora, na ekeria ng'a abasani abaa ba kizazi kipya, ba gusii, enchera ebisaku binde abasae babo barosirie chibandi chikobugia omosiki buna ba Prince Indah, na abasae abake, lakini babwate chibandi chikobugia omosiki omuya. gwanchiranirwe internationally. Iga enchera ende echallenge bono iga tobwenerete gotwara tari ebitina na korwania abaraabe buna Samuel Okemwa baretire egento ekiya. Etobwenerete komanya naki togokonya abasae baito ba bono iga naki tokoba advice baria bagotera, babugie omosiki, batware chibandi chire consistent, babugie omosiki omoronge oria ogoikera abanto abange. agare, tari lasima tochenchi elanguage, mosiki nabo okobugigwa na elanguage yaito ya ekegusii, lakini toteme komodernize omosiki oyio, tobugie totware chiband chingiya abasaaba abake ba gokina ekiagera abagaka baria bagokota ng'a okobwate omosiki oyio. Igo riga tokorwania abarayi buna Samuel Okimo, nere buya. torore enchera tora advise abasaya baito baria bagotera bono, barosie chibandi chinkong'u babekane amo, barosie omosiki ogokuna abanto abange. Naende boigo nonye na abagaka aba baito yaba arande baria Samuel Okemwa aretire aria omotandao, bono twachire korora ebieni biabo. nonya mbarabwo nabo tokorigia enchera banyore chimbaane chia chingiya, chisiponsa buna echi twateba, rika mokorwania omoraai samuel okimo, twara chispe ri rikaba esiponsa, esiponsa abasani baria, eofa ekoba emanager yabo, gose adviser, onye komaete omosike kabisa, obaadvise nchera ki baramodernise okobugia ebinto biria biabo. babi modernise omosiki obo osoke buya, erio omosiki obo bwancheranwe internationally, nario tobakonye. iga abagusii baminto endamwamu na egento ekebe. ndamwamu njana gosukia kende njanye gokonya onde, endigitani eria nigo ekoirania omosike oito magega kwanyora tobwate ebitina rioka ntori kogenderera. Ikwarorire omonto agakora egento ekiya aria seito gusii gose naye abang'ana abagusii tore isiko ya gusii, tiga twae omonto oyio omoyo, twakonye omonto oyio osuka motwe ekiagera ekero oyomo oito agendereire, twensi twagendereire. ekero oyomo otanyorire gose na ebiasara biaye bigokina, nigo agokinia abanto bamwabo na neba inse obo, abanto bamwabo iga bagokina, abanto bonsi bakina ekenyoro, twensi gusii twakina, endamwamu yakera. Igo tiga tokee chisegi, eh, chisegi ne chimbe, onyora nonye na abasani boka abanyene, ne chisegi bakorwana, kamoranche. Abasani ki kwarorire omosani oyo ochakire gotambururuka kabisa gochia moino aria okina tiga komorwania bera nse yaye genda agosomie chimbaratero chindonge okobwatia erinde naye omosiki ogo obe omuya ogoitaberanwa ase abanto. Igo inche nagotebia omorai Samuel Okemwang'a kobwate omoyo bwa ogokonya. tobasa gotegerera abanyaibero abwo bare isiko abwo, genderera gokonya abasani abaroche egasi ya ogokora, mbaroche ng'a egasi ya ogokora nengiya, na egasi ya maana yaretiri abasani buna ntutu akina, emesike buna yabooo aranda, emesike eywo nabo twakayeigure lakini ntware korora abanto aba ntomaeti bieni biabo. Bono ki twabekire ebieni ase amariogi aria twakaigure, nabo okonyora abanto basukigwe enchera ende bakonya abasani baito, ekiagera eyio nere enchera nabaro bakoragera. Igoooo abanto buna intwe bariiii totabwati moyo oyiooo bwa ogokonya abasani baria enchera ende koigora chistudios otabwati idea buna echio, omonto karetire idea. tiga toyesugume motu, erinde tokonye abanto baito. Iyee, okonyora omonto oigure gose naye oigure gose naye akamogobani ase abanto bakoragera, gwachaka koruta amang'ana, eh, ng'a oecha aye iga aria bagotoa engencho, enyama eye bagotoa eng'undu, oh rinagu batoete eri riabwate gose namasami, no, tiga tobe abanto togoteba ng'a eri rigoso riabeire nabo rikorekebishwa. eh, nainche rende ekero okorigereria egento eke kia omotandao, nkeri rahisi, kogora chiequipment, obeke asee ng'a abanto bache gotera batari gokoa kende, naende nagokobafacilitate obae etransport, naende obaakane after eshow, teri rahisi eh. goika otware chitechnical team, otware internet eye reliable, otware chiequipment chire reliable. Igo ebinto ebio kobibeka amo bionsi pi, na kobeka abasani amo kabisa moigwane mpaka esioebe, tari gento kere rahisi. Ase omonto obangire event ende yonsi, nomanyete ng'a kobanga event tari gento kere rahisi. Lakini omorwaria naro akobanga chievent every week. eh, naende ogakana abasanii aba, abasanii aba banyene mbara complain, mbarateba ng'a bariirwe besa, aye ng'o ogoteba ng'a bariirwe chibesa, chibesa nabo bariirwe nechiabo? Tigaaa abasani boka ba complain ng'a ebesa yabo yariirwe. na egento kende ekemo okoa ng'a ooh ng'a omorayi oriire chibesa chiabo chia youtube buna abegete amatera abo. Hoo orie chibesa chiabo chia facebook aye korwa ase facebook ere iga kwana goakana eh totebe aye korwa ase facebook eye ore ere iga kwana goakana korwa mogoteba ng'a orire chibesa eh youtube baria bare obabori abanto mbarenge bare oo ngiya ekero bataragacha chigoro bare nde gose tochirore eh. Omonto oyio agachire koroba korwa YouTube gose iga aria, totebi ng'a bono omonto nare oagachire koroba chibesa chia YouTube. Chibesa chia YouTube noegwa, babu chilifu ikomi, ing'o okobagera abasani baria bonsi pi abasani gose na hamsini obwate, kera omonto anyore silingi ikomi. Igo inche rende na omoraai o Samuel ekero agotiga gatigete ebinto biaye amagenderero aye, agatiga ko agacha ebinto biaye gose aigure ebiasara biaye binde, akarika akabeka estudio, abasani baito bagokonywa mpaka bono twabamanyire, naende nabo akonyora sukari korwa oo, mbokong'u ki bokare oo eh. Tiga nere anyore esukari korwa oo, ekero anyorire esukari nere nabo anyae omoyo ng'a ah, kumbe egento eke nachagete na inche nigo nkonye ki, gokonya abanto bande, eh, kagokonya abanto bande nki ekibe nere gwekonya, eh. Naende besa echi nkayo youtube ande nyinge, tari besa chinde onde tari oyogachire koroba korwa youtube aria gosii, igoo. tiga totige endigitani enyinge, endigitani na egento ekebe, tigaaa tobwaterane tokonyane gosiii naki ekero gosii twatigaire magega buna bono mwaroche nonye na amang'ana a afya life expectancy at birth engaki abana bakoiborwa gosii life yabo abange mbari gotobwati ekiagera. ntobwate magenderero maya gusii totebererete ebitina mh, chisegi totebererete boso nkonyamira goeta, abarai baito ebaraire gose nkorwana bare, bono chisegi echiagera intwe gosuka mh, mwana kagochia gokora gose namatemi mwaetire mwachaka komo komo komorogo komorwania eh, onya komorukunia amang'ana, omwana oyo okorire otakore sukuru buya. Namaremete ogosukia, mara nabanto togosambana eh, mara gose na oborokia, chisegi echi nchiri gosukia onde pi, tiga tobekane amo tokonyane togenderere, na omonto gachire na idea moe ribaga, goicha idea eywo etari komisa onde eh, goicha idea eywo etari komisa onde moe ribaga naende kobwate chinguru chiokomosupport. moe esapoti, nere asapoti abande, totare amo gochia moino. Obwo nabwo obong'aini, eh, igo tiga abarai bari naende abanto okonyora banya korwania abanto buna buna samuel okemwa abarai bachakire emeremo eye, na abanto batana gosapoti onde, eh, aye nkwana koboka, ogorerwe nonye na onde echae. Lakini kwarenge chipando chiogochia korama omorai onde, ogokonya aba- abasi aba- aba ababugi omosiki abanyangero, konya baritaire ekiagera mbare konyora kende, bono bachagire konyora kende, mpaka bamanye gosika aaria. Iga abaminto, tiga twanche tobe abanto abaya. Erio nari togenderere, mbuya mono sana, ekero oranyore ribaga, nabo ogosoa ase echaneri iga abwo osubscribe, ekero nkoruta amang'ana buna aya amaya ase embeo, kwanyora ng'a twakonyanire, ntokwa na gotwomana isiko aria tiga tokore obochenu obo oboke oboke, erinde twensi togenderere amo. Mbuya mono sana.